Maşgalaňyz we çagalyk ýyllaryňyz barada gürrüň berseňiz? Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dördünji ýylyň dekabr aýynyň otuzyna Balkan welaýatyň Niftagy şäherine dünýä geldim. Niftagy şäherine birinji klasdan altynjy klasa çenli ikinji orta mekdepde okadym. Ondan soň göçmeli bolduk. Başga şäheriň Daşrak Germana baňarda-da, on sekizinji orta mekdebini men sekizinji klasa çenli okadym. Soň segsen sekizinji ýylda biz Balkan welaýatyň Çeleken şäherine göç gitmeli bolduk. Sebäbi on iki ýaşymda kakam ýogalandan soň ejem öz Atasöýüne aňryk öz ejesiniň aýal doganlarynyň ýanlaryna gitmeli boldy. Şu taýda hemmämiz birräk bolar ýaly. Kakamyz onkologiýa keseli bilen ýaramady. Aşgabatda Krasny Krest diýen bolnisasynda ýatanda biz aňyrda gaty horluk çekdik. Ejem, men Ol erkek doganymma, özümden kiçi iki sany oglan jigimma, biz gaty hor ýaşadyk. Biz şeýle günler geçirdik-de, men hiç ýadymdan çykaramok, keçäň aşaklaryna, palatlaň aşaklaryna seredýärdik, çörek almana pulumyz bolmadyk günem-de boldy. Çagalyk döwrüm Bilýäňmi, birhilek kakam ýogalandan soň, birhilek egnim gysylan ýalak boldy-da. Egnim gysyldy. Maňa ömür diýýäler-de, näme üçin gözüň aglaýar? Maral, seň ömür gözüň aglaýar diýýär. Belki şu kakam sebäpdir. Sebäbi on iki ýaşyndaky çaga kakasyny ýitirmek men kän özüme gelibilmedim. Ýa ýekeje gyz bolansoň kakam meni gaty, gaty, has gaty söýýärdi. Ejemem gowy görýär. Ejemem bizi şu günlere öz ýeke özi ýeke başyna aýaga galdyrdy hemmämizi. Allajan ejeleň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Aramyzda ömür ömür, uzak uzak ömür sürsünler. Şu Çeleken şäherine Mamamlara gidende birhilek şu deňiziň ýakasynda bir daşlar bolýar, podium ýalak. Göz öňüme getirýärdim-de, uly-uly daşlar beton ýaly, uzyn. Ol modeller ýöreýär-ä edil şolaň podium ýaly uzyn. Şo ýerde men çagalykam birhilek bir agajy alýardym elime. Deňiz-ä meň göz öňüme birhilek halk oturan ýaly. Tomaşaçylar. Menem Orsyýediň belli aýdymçylary bar, tam Alla Pugaçýowa, Sofir Attara, şolaň aýdymlaryny aýdýadym, özümi sahnada duýup birhilek. Ana, şonda men özüm öz içimde özüm duýýadym, aýdyma bolan höwesim, aýdyma bolan söýgim. Ýöne men togsan Togsan birinji ýyla çenli mekdep döwründe näme klasdaşlaň arasynda bäsleşikler bolýardy. Şo bäsleşiklere gatnaşýardyk. Onnoň aýdym mugallymymyzam birhili meň sesimi zadym eşitdi-de, Maral, sende ses bar, senden bagşy çykar diýip kän diýýärdi. Ýöne men ony begenýädim-de welin, ýöne men bular ýaly derejä, bular ýaly bir bir halkyň öňünde belli aýdymçy bolaryn diýip hiç hili ýagdaýda men pikir edemokdym. Arzuw edýädim. Ýöne şolar bolaryn diýip mende içimden on ýaly güýçli bir duýgy ýokdy-da. Soň togsan üçünji ýylda, togsan dördünji ýylda, togsan üçünji ýylda Balkan ýyldyzy diýip studiýa bar Nefdag şäherinde. Şo ýeri baramda meň sesim eşdiler. Bir kiçiräjik şo mekdep, mekdep aralygynda kiçiräk bir bäsleşik bolanda meni görüp şonda şo Balkan ýyldyzlar studiýasyna çagyrdylar. Barsam, şol welaýatyň içinde Şasenem joralaryny, Şasenem boýdaşlaryny çagyrýar diýen bir bäsleşik boldy gelin-gyzlaryň arasynda. Men şoňa gatnaşmana çagyrdylar, gatnaşdyrdylar Çeleken şäheriniň adyndan. Onnoň menem nä birinji gezek, Birinji gezek çykyş edemsoň birhili gaty duýgulan dyryjy birhili ýatdan çykmajak şonada gazetede düşürdiler ow ilkinji sapar şonda ilkinji sapar sahna çykanym boldy belli bir üçünji ýere eýe boldum. Meň herekedim, meň baryp şo taýda birhilek aljyrap, podiumda baryp oturanym, olar pikir etdi, men şony bilgşin şonýaly etmeli diýip maňa aýdylan ýaly görüpdirler. Olaň habary ýok, men birhilek aljyrap, birinji sapar sahnada o giden milletiň arasynda men gaty aljyradym. Men ol millet Öň näme, deňiz millet, halk diýip kabul edýän bolsam, meň gözüm gözüme seredýän adam ýokdy aňyrda. O duýgulary duýýan däldirin-ä, ýöne halk oturanda öňde, tomaşaçylar oturanda, başgaça duýgular bolýan eken. Ana, şoň üsti bilen meň aýdym-saza bolan höwesim, aýdym-saza bolan söýgim hasam artdy.
Döredijilik karýeraňyzdan ozal näme işleýärdiňiz?
Çagalar bagynda terbiýeçi, çagalaryň arasynda terbiýeçi bolup işleýärdim. Togsan birinji, togsan ikinji ýyla çenli, togsan ikinji ýyla çenli. Ejem her dynç alyş kanýukullarda meni Pöwrize lagerleri bardy-da, Pöwrizede lagerler, çagalar bagy bardy. Şu ýerik gidip işleýärdi, menem ejeme kömekleşýärdim. Ondan soň näme onnoň şol käri öwrenýär. Mekdebi gutaryp, Ilki bilen şol çagalar bagyna, Çelekende çagalar bagynda işledim. Çagalaryň arasynda. Onnoň togsan üçünji ýyla çenli işledim. Togsan dörtde onnoň meni şol Şasenem boýdaşlaryny çagyrýar bäsleşige. Çagyrdylar. Şondan soňam gitdi Maralyň aýdym aýt Maral Urdyýewa bolup gitmegi. Sungat ýolunda size iň gymmatly adam kim?
Sungat ýolunda meň üçin iň gymmatly adam meniň Maral Durdyýewa hökmünde, aýdymçy hökmünde meni tanadan, halkyň arasyna, halkyň söýgüsini mynasyp eden biziň Türkmenistanyň halk artisti, legendarnyý kompozitor men hiç haçan ony ýadymdanam çykarmaýan. Gynansagam biziň aramyzda ýok, Gurban Gurbanow. Şol meni ýaşatdy öz aýdymlary, öz sazlary bilen. Men sungat älemde gaty köp mekdep Sebäbi näme üçin mekdep diýen aýdymçy üçin esasy zat ses, ýöne ikinji ýerde adamlaň ýüregine barmak üçin, adamlaň ýüreklerine gonmak üçin sözi arassa aýtmak. Düşünikli aýtmak. Şoň üstüne Gurban maňa gaty kän, gaty kän zat öwretdi. Men halypam diýsemem ýalňyşmarmykam diýýän. Men halypam diýip, men açyk aýtyp bilýän. Sebäbi Gurban Gurbanow aýdymy ýerine ýetirmeli bolanda sagat dokuzda ýa sekizde agşam barsak studiýa, sagat ýedide-sekizde çykybilýärdik. Şolar ýaly işleýärdim men aýdymlaryň üstünde, meň sesimiň üstünde. Şu gün men, şu gün men halkyň arasynda gowy ýerine ýetirip bilýän bolsam aýdymlaň, adamlaň ýüreklerine gonup bilýän bolsam Gurbanyň Zähmeti ýatyr şu ýerde. Men Gurban, Gurban, Gurbansow diýýädim-de, Gurban jan, siz bolmadyk bolsaň, siz bolmadyk bolsaňyz, men belki bular ýaly tanalmazdym diýsem, Ýok, Maral jan, beý diýme jigim diýen. Aýdymçy Hudaýdan berilýändir ses diýen, zehin. Sen dünýä geleňde sen aýdymçy bolup geldiň. Men bir ussa, ussa adam, men seni ussa hökmünde ýasan adam diýýän. Sungat äleminde. Meň üçin iň gymmatly adam sungatda Gurban Gurbanow. Meň arkamda duran meň öz ýoldaşym Baýram Durdy.
Iň şatlykly we kyn günüňiz. Haý Mehmet jany elime alamda gaty başga başga bir hili dünýä degişli däl duýgular fantastiçeski diýilýämi oňa näme bilemok ene söýgüsi başgaça bolýan eken aslynda-da söýgi ba diýýäler söýgi ba söýgi üç etapa bölünýär. Meň pikirimçe, bilemok belki men bilen lalaşmazlar. Bira ejeňe bolan, eneňe, ataňa bolan söýgi, senden dogan çaga söýgi, ondanam watana bolan söýgi, topragyňa bolan söýgi. Ine. Ýöne men eje bolamda Sen öň özüňe jogapkärçilikli duýýan bolsaň, indi senden önen çaga has özüňe bolan söýgiňem şoňa siňdirýän ekeniň. Özüňden geçip, çagaňa siňdirýän ekeniň. Ene bolmaklyk ol başga duýgy. Gaty. Alla döneýin. Dört gezek ene-eje bolduk. Şoň üçin Ine, gyzlam boldy. Her çaga bolanda şoň ýüzüne seredýäň, her çagaň ýüzüne seredeňde başga söýgi. Hemmesiniňkem bir bir däl, olar üýtgäp duran birhilek gyzyňa bolan söýgiň, ogluňa bolan söýgiň hersiniň öz agramy bar. Hasam men dört ýaşylja oglum bar ine. Nurhan. Biziň öýümiziň içine iň bir hile şatlykly, şa diýýän bir öýüň içine diňe galmagal, uly gykylyk, olam bir dünýäden bir gelen saňa uly sowgat-da. Hudaýyň beren sowgady ol seň çagalaň. Şoň üçin Alla döneýin. Sen dogry düşündirip bildimikam diýen ony söz bilen beýan etip bolmaýar ony diňe duýup bolýar. Eneler maňa düşünermika diýýän. Iki müň ýigriminji ýyl ýyllan iki müň ýigrimi ikinji ýyla çenli iň kyn günüm bolupdyr. Sebäbinem aýtsam iki müň ýigriminji ýylda men Gaýynenemi ýitirdim. Bize gaty agyr degdi. Bütin maşgalamyza-da, maňa hasam agyr degdi, sebäbi köp zatda şu durmuşda maňa goltgy berýän, ruhy taýdanam goltgy berýän Daýzam janly, biram ejem, ikisi. Indi daýzam has ýakynyňda bolansoň, bir zat ýüregiň gysanda-da, bir zat meseläni çözübilmeseňem, diýseň birhili içgin syrdaşdy-da. Içgin syrdaşdy. Birhili maňa has agyr degen Häzirem agyr, şoň ýoklugy meň maňa elmydam ýatladýar, öýüme giremde-de çykamda-da. Iň agyr günler şol ýigriminji ýyl bilen ýigrimi ikinji ýylyň aralygy.
Siz kime minnetdar?
Kyn günümizde arkamyzda durup, bizi edil bir guş çagajyklaryna bir naharjyk çöpläp getirer-ä, edil şolar ýaly ulaltdy-da bizi. Şu derejä bizi ýetiren, getiren ejeme minnetdarlygym bar. Oňa aýratyn Ol eýýäm meň durmuşymda aýratyn. Ejem, ejemjan meň durmuşymda has aýratyn orny bar. Men şoňa minnetdar. Minnetdar bizi ýetimlikden çykardy, aýaga galdyrdy. Garyplykdan, horlukdan biz gördük, men gynanamak. Şu görenimizem biz üçin durmuşda gaty durmuşda uly sapak boldy. Dünýäde kiçi zatlary göremizde-de begenip bilip şo duýgulary biziň içimizde ýaşatdy-da şu ejem. Kiçi zatdanam begenip bolýar, uly zatdanam begenip bolýar. Özüň bagtly etip bolýar. Eger belki biz bir Başga maşgaladan men doglan bolsam, başga maşgaladan önüp ösen bolsam, belki beýle duýgular meň içimde bolmazdy, belki men aýdymçy bolmazdym. Ýöne ejem aýdymçy bolmagymyň sebäbini-de ejem kiçiligimden meň gursagyma salan. Öz dogan-garyndaşlary narda bolýardylar. aýdymçy edip ýetişdirmedi. Ejem näme üçin meni aýdymlam zadym söýdi, sebäbi özem ýaşka aýdym aýdýan eken. Kakasy öz wagtynda okuwa ugratjak bolalaryna kakasy ibermändir. O wagtlar bir hili aýyp görülýän eken-de. Leningrada okuwa alyp gitjek boldular, şo ses üçin babam ibermändir. Kakasy. Şo zatlar, belki, ejemiň içinde şo zatlar ýaşansoň, nähilek duýgudygyny bilip men şunýarak aýdymçy edip, ýoluma hiç hili päsgelçilik döretmedi. Ilki bilen Hudaýa minnetdar. Şular ýaly, meň ýoldaşym Baýram Durdy ýaly sungat äleminde Şeýle beýik ussat kompozitor Gurban Gurbanow ýaly ussat beýik kompozitorlaň biri Aman Agajykow, Rejep Rejepow, Röwşen Nepesow şolar ýaly Nury Agaba şolar ýaly kompozitorlar bilen sungat älemde men bile şeýle ýöremeklik, şolar bilen işlemeklik. Ol gaty bagt. Gaty bagt meň üçin. Men Hudaýa minnetdarlygymy bildirýän, ilki bilen. Şular ýaly adamlar maňa ýolumda duşuranda.
Adamlarda haýsy häsiýeti halamaýarsyňyz?
Adamlarda ikiýüzlüligi, biram ýalan töhmet atýan adamlar. Biri bagtly bolup ýaşasa, şoň bagtyna guwanyp bilmeýän adamlar halamak. Özünde ýok zady başga birinde görse, Şoň içigaralyk edýän adamlar halamok, ýalançylar halamok. Men köp zat halamak adamyň häsiýetine bar bir. Gynansakda hemmämiz meňzeş däl-de. Hemme adam bir meňzeş däl. Şoň üçin Men hasam iň ýigrenýän zadym iki ýüzlük adam, biram ýalan töhmet atýan adamlary halamok. Günä gazanýarlar görgüliler, şoňa düşünenoklar.
On ýyl mundan öň haýsy durmuş sapaklaryny bilmek islärdiňiz? Men özüm aslynda gorkajykda. Aslynda özüm gorkajyk. Sahna çykmazdan öňem bir azajyk gorkýan, gorky, ynamsyzlyk özüme. Şo zatlary zat ederdim. Şu wagtky opytym bilen. Men sebäbi başlamda-da sahnada gorky bilen başlady ýüregimde howsala düşüp, aljyrap, öz-özüm başagaý bolup sahnada. Düşýäň? Birhilek o wagtlar opytam ýok, ýaş. Indi şu wagt men sahna çykamda-da iň soňy, iň soňy içiň titräp alýar. Iň soňy ýüregiň gürsülläp, sahna diýilýän zat ol gaty güýçli zat. Sen sahnadan basyldygyň Gün şotada mikrofonyň goýup çyk çyk gaýdaýmaly. Şu wagt berýän soragyňyz men eger şo şo şo ýyllara geçsem men ilki bilen özüme şol ynam özüňe bolan ynam birom hiç gorkman riskowaat etmäni Indi bir zat ederin diýýäň-ä. Şony ederin diýip, sen şony oňarsaň, köpsi diýýär, şony oňarsaň et diýýärler. Edip görmeli. Oňarýaňmy, oňaraňakmy? Eýýäm durmuş özi görkezýär. Adamlara bolan söýgi Adamlara bolan mähriň sen näçe sahnada, durmuşda mylaýym, mähirli, bir ajy sözli bolmasaň, adamlar rngen ýaly seni görýäler-ä. Şoň üçin ilki bilen ynam, biram şu gorkaklygy aýyrardy.
Başga biri bolmak mümkinçiligiňiz bolan bolsa, kim bolardyňyz?
Saýlamazdym. Öz durmuşym özüme laýyk görýän men. Sebäbi sen bileňok-da başga biriniň durmuşyny. Haýsy ýoldan ýöreýär, nämeler edýär, näme iş bilen durmuşy. Aslynda-da seň üçin gaty ýat durmuş, gaty çylşyrymly durmuş. Men öz durmuşymdan özüm razy. Men saýlamazdym. Biriniň köwşüni geýip ýöräbilmersiň-ä. Şolar ýaly durmuşam. Öz köwşüňde galmaly. Boldy.
Siziň sungatyňyzda şu wagt näme täzelikler bolýar?
Meň döredijiligimde şu wagt ösüşlik öňe ýöreýär, Hudaýa şükür. Ýaňy ýakynda ýigrimi üçünji aprelde Döwlet Ökdürowyň ýolbaşçylygynda simfoniçeskiý orkestr bilen janly sesde ilkinji sapar Ýeke özüm solny konsertim berdim Magat restoranda. Şu pursatdan peýdalanyp, gurnaýjy hem režissýor Gülälek Hezretgulyýewa minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Gold Palace sponsorlyk etdiler. Olara uly minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Onnoň Döwlet Ökdirowa, tutuş simfoniçeskiý orkestr oglan-gyzlarynyň hemmesine minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Meň durmuşymda ilkinji gezek solny şeýle konsert gurnap, şeýle professionalnyý urowenda, professionalnyý derejede şeýle konsertler gurnadylar, aýdym aýtdym. Men gaty özümi bagtly duýýan. Meň ýanymda gowy-gowy adamlaryň Barlygyna minnetdarlygymy bildiresim gelýä. Nadin saňa minnetdarlygymy bildiresim gelýä. Begenmek Rozi siz meň ýanymda dogan kak professionalnyý tarapdan gözýetimiňizi maňa şeýle gysganman men bilen Men bilen deň derejede durup, men bilen bile şo konsertde şeýle bar tolgunanymy, bar aladalamy bile çekişdiňiz. Men gaty, gaty minnetdarlygymy bildiresim gelýär size. Taňyrýalkasyn, Alla razy bolsun sizden. Ondan şu ýerde ýene bir zat belläsim gelýär. Maňa Ýakyn, meni sylap gelen adamlara ine Sädi Sädiýew biziň belli şahyrymyz. Ýüregim agla diýen aýdymy, Rehm eýle diýen aýdym bilen meni ýaşadan, meni türkmen halkyň ýüreklerine siňdirip bilen ine kompozitor oglanjygymyz bar. Indi kompozitoram diýesim gelýär, şeýle arizirowka edýän oglan, öz işine gaty ökde oglan Söhbet Rozyýew. Minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Maňa kim kiçijek çigit ýaljak öz ol kömek dälde öz mährini siňdirip, öz söýgülerini, öz yssylyklaryny berip diňläp bilen adamlaň hemmesine minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Ýakyn günde nesip bolsa internet ulgamynda şol ýazgy edildi. Şo internet ulgamynda çykar nesip bolsa. Hemmäňiz tomaşa edersiňiz. Hemmäňiziň göwnüňize ýarar diýip umyt edýän. Janyňyz sag bolsun. On ýaşly Maral Durdyýewadan size näme ýetenok.
On ýaşly Maral Durdyýewadan Şo deňiz ýetenok. Şo deňiz ýetenok. Deňiz men şolary birhili tomaşaçylar diýip göz öňüme getirýädim-de. Şo döwrüm ýetenok. Çykyp agaç elime alyp aýdym aýtmam. O wagtlar näme, hiç hili alada ýok, hiç hili Içiňde bir harasat ýok, ýöne diňe söýgi, aýdyma bolan söýgi. Birhilçek çagalyk döwri on ýaşyna tim bolýa on ýaşynda men has deňziň ýakasynda, Balyk gulaklary çöpläp, gül ýalak edip ony seçip depe üstüňden şolar ýalak momentler gaty bir hili ýatdan çykmajak bagtly pursatlar olar. Ýöne ýaňy geçen aý, geçen aýmy, hawa geçen aý fewralda. Bark Fewraldam, ýok, martda, martda baryp gaýtdym Çelekene. Ýörite bardym. Ýöne çagalyk döwrüm däl-la. Agajam alýan elime. Münýänim. Şo podiumlar, şol agaç zatlar dur, daşlar. Häzirem dur. Şo tak bardym, mündümem üstüne. O çagalyk döwrüňdäki duýgy däl-de başga duýgy.